Nyame akronkronfoɔ mema mo nyinaa happy Sabbath. Ɛnnɛ homeda anwumerɛ yi, ɛyɛ anigyesɛm sɛ Nyame nam n'adom so asan ne yɛn adi nhyiamu biom. Sɛ yɛmfa ɔdɔ nhyia no homeda no na nhyira nsɛm a ɔde ama yɛn wɔ ne twerɛsɛm mu no ɔmfa nnom yɛn. Yɛhwɛ Mose nwoma a ɛtɔ so mmienu tire du no nkyekyɛmu nwɔtwe no a, Bere a Onyankopɔn de ne mmaransɛm rema Israelfo wɔ Sinai Bepɔw no so no, na wɔasiane wɔ ne honhom mu bɛtwerɛeɛ wɔ ɛboɔ no so no, ɔkaa sɛ, Kae homeda na yɛ no kronkron. Haleluia! Onyankopɔn dɔ yɛn nti, ɔhwɛe sɛ sɛ yɛyɛ adwuma, yɛ adwuma, yɛ adwuma nnansia a, Ɛda a ɛtɔ so nson no deɛ, yɛnhome. Na ɛsiane sɛ twerɛsɛm sua ne ne nkyerɛkyerɛ mu ama yɛate aseɛ sɛ Homeda firi owitɔeɛ kɔpem owitɔeɛ nti, ɛsɛ yɛn sɛ Fiada anwummerɛ biara awia kɔtɔ a, yɛfa yɛn twerɛsɛm na yɛkenkan, na yɛfa nkuranhyɛsɛm a ɛfiri mu a Nyame de rema yɛn sɛ yɛnkan na ɛnyɛ yɛne Ne ntam nsɛnkyerɛnne no nnyina so nhyira yɛn. Ɛnnɛ anwummere yi bere a yɛrehyia Homeda no, mepɛ sɛ mede anigyesɛm a ɛfiri ɔsoro brɛ woɔ. Na ɛnnɛ yɛn nsɛm no yɛyi firi Philippians nwoma no tire a ɛyɛ nnan, nkyekyɛmu a ɛyɛ nnan ne nnum ne nsia. Na Nyame asɛm ba nkyɛn ka kyerɛ yɛn sɛ, Rejoice in the Lord alway.

Na meka no bio sɛ, Mo mo ani nnye. Nyame nsɛm reba yɛn nkyɛn sɛ, Homeda a ɛte sɛɛ mu yɛmma yɛn ani nnye. Ɔdɔfoɔ, ɛyɛ nhyira ne ɔdom ma wo sɛ Homeda a ɛyɛ ahoɔhoɔ na ɔsoro ne di de hyɛ Onyankopɔn animuonyam no, yɛn asase so foɔ yi nso, ɛsiane sɛ wafrɛ yɛn sɛ yɛmmɛyɛ Onyankopɔn mma nti, yɛn nso yɛdi Homeda yi a, yɛde nya Nyankopɔn nkyɛn home Yɛrenya ne nkyɛn adom, yɛrenya ne nkyɛn nhyira, na ɔnam saa nso siesie yɛn ma nnawɔtwe a ɛsan di yɛn anim no. Onua, ɛnnɛ Nyankopɔn nsɛm a ɛba wo nkyɛn ne sɛ, sɛ nnawɔtwe no mu yɛ den sɛ deɛ mpo a, nsuro ne mmɔ hu, ɛsiane sɛ ɔse be anxious for nothing. Mma yɛmma hwee mmɔ yɛn hu, mma hwee mma yɛn nsuro. Ɛwɔ mu sɛ wiase ɛrebu fa so deɛ, adefoɔ ne asikafoɔ nhu deɛ wɔnyɛ, Esiane sɛ yareɛ Corona virus reku wɔn, nanso yɛn deɛ wɔse we should be anxious for nothing, esiane sɛ wɔn a wɔdɔ Awurade no, ade nyinaa di bua wɔn, ewie wɔn yie. Ɛno nti mɛsrɛ wo sɛ baabi a ɛwɔ biara no, gyae deɛ woreyɛ, fa wo twerɛsɛm, tie Nyame asɛm yi bi, bɔ so mpaeɛ, na hwehwɛ Ne nkyɛn hyira ne adom, na ɔno Nyame na wahyɛ yɛn bɔ sɛ, Sɛ yɛhwehwɛ wɔ honhom ne nokorɛ mu a, wɔbɛhyira yɛn no, wɔbɛhyira wo. Ɛnnɛ mepɛ sɛ me ne wo bɔ mpaeɛ na yɛn nyinaa yɛde akoma korɔ hyia Homeda ɛsiane sɛ Nyankopɔn wɔ dom ne nhyira ne nnepa pii ma yɛn. Ɛnti yɛn a yareɛ, Homeda yi mu ɔbɛsa yɛn yareɛ. Amen. Yɛn a ɔhaw abunkam yɛn so, ne Homeda yi mu Ɔbɛma yɛn home ama yɛn kra. Yɛn a yɛnni anidasoɔ, N'adom nti ɔmee anidasoɔ. Yɛn kɔpem sɛ homeda yi mmra n'awieɛ no, na Onyankopɔn ayɛ pii ama yɛn. Nyame nhyira yɛn na ɔma yɛnya homeda yi mu adom ne nhyira pii. Ɛno nti ɔdɔfoɔ, kata w'ani baabi a wɔ biara na me ne wo mmɔ mpaeɛ. Nkunimdifoɔ Yesu, yɛasan aba wo nkyɛn biom. Homeda yi mu yɛsrɛ wo sɛ, sane wɔ wo honhom mu. Ma yennya wo nkyɛn adom ne nhyira. Bere a yɛsan ka yɛn nan Homeda yi na yɛse yɛrenyɛ deɛ yɛn ara yɛpɛ na yɛbɛyɛ wo pɛ so adeɛ nti, yɛsrɛ wo sɛ, wo nhyira nsɛm a ɛwɔ Isaiah no ɛsɛ sɛ siankan ne nyinaa gu yɛn so. Ma Homeda yi nyɛ Homeda a yɛbɛnya home mu home. Ma ɛnyɛ bere a yɛbɛnya yaresa ama yɛn yareɛ. Ma yɛnyɛ ber a yebenya adom ne nhyira a efi ɔsor a ebehyira hɛn nnwuma so ama yɛn ama no etu mpɔn, ebehyira hɛn ebusua ama yenya asomdwee, ebehyira ɔman Ghana ne wiadze nyina na ber a yennhu hɛn ho ano yi, yebenya home ama hɛn kra esian sɛ W'Asɛm akyerɛ hɛn sɛ, sɛ yenya wo mu gyedie a, sɛ yewu o, sɛ yɛtse ase o, yewu tse ase ma wo Nyankopɔn. Yɛda wo ase nnɛ Homeda yi sɛ woatie yɛn. Yɛda wo ase sɛ wobɛhyira yɛn sane sɛ yɛyɛ sɛdeɛ w'asɛm teɛ. Tew yɛn ho fa yɛn ho bɔne nyinaa kyɛ yɛn. Ma yɛnkɔ so nsom wɔ Honhom nokorɛ mu, na ma w'adom mu nhyira ne yɛn ntena ɛnnɛ ne daa wɔ Jesus Christ din mu nti, amen. Ɛno nti ɔdɔfoɔ, mesrɛ wo Na Homeda yi, woahwɛ sɛ deɛ wobɛyɛ biara yɛ deɛ ɛsɔ Onyankopɔn ani. Wonnidi nkɔmmɔ a ɛnsɛ na ɛmfata. Wonnwennwen nneɛma a ɛnhia ho. Wonkokɔ wo nnwuma a wokɔ so da nyinaa ara, na mmom yɛbɛnam yɛn twerɛsɛm kan ne mpaebɔ so atena Onyankopɔn abɛnwa ase. Na yɛtena N'asɛnnua no asɛdeɛ a, Ɔbɛbɔ yɛn ho ban afiri yareɛ a ɛtu nam awia, Kesee na nnipa nhu deɛ wɔnyɛ, na ɛbɛma ayɛ asomdwoeɛ, ɛbɛyɛ adom, na homeda nkɔ n'awieeɛ no, na ɔnam so ayɛ yɛn foforɔ. Nyame nhyira wo, n'adom ne wo ntena, na wɔnka wo ho kɔsi bɛsan hyia biam, ɛwɔ Jesus Christ din mu nti, amen.